E pōwhiritia ana ko te makau ariki me tāna tira mana nui nō Aotearoa ki te whare o Aotearoa tonu i Hawaii. Te kaupapa o te pō nei ki te hoe, ki te hoe, ki te hononga atu rā ā tātou o Aotearoa. A ki te iwi kai. I runga i te whakawhanaungatanga. Tatū atu rā ki ngā tangata e mahi ana i konei, tātau ki te hononga atu rā, Aotearoa. Anō reira nau mai, haere mai. He poi whakakotahi ana i ngā mana kāwana, pākihi, me ngā ringatoi ki te whakakotahi i ngā whakaaro me ngā āwhero o te anamata o te kaupapa. Tonu ki tō tātau Kawanatanga. Ā, kia whakarongo atu rā, anei Aotearoa tūturu. Ā, tenei te tāuakete o ēnei ngā, ā, te matatini, ā, huri atu i ō rātou tū i runga i te papatū waewae ki roto, huri atu ki te, te pūtea rā, he nui rawa. Titiro atu rā ki ia tangata, ki ia tangata, ki ia tangata, He aha te utu mō tērā tangata ki te haramai? tērā tangata me tōna mātauranga me ōna mahi ki te tū hei tauwera, hei taonga mō tātou Aotearoa. Ā, tēnei te wero atu rā, arā, whakarongo mai rā e te Kāwanatanga, ā, me oke atu rā ki tēnā wai atu o te iwi kānga, pīkō mai he Kawana ko au tō Ariki. Ko koe taku pononga, e te Kuini kai maunga. Ai tika, me ngā, me ngā tari katoa o te Kāwanatanga e hāpai ake nei i te ahurea Māori. I te mea e mōhio ana tātou, tō tātou ahurea Māori e haki i te mea he mahi korowai anake ērā momo mea. Ko te ahurea Māori he oranga, he oranga ā-wairua, he oranga ā-tinana, ā-hinengaro anō hoki. Otirā, koia te rerekētanga o Aotearoa. i te ao katoa. Ko tō tātou Māoritanga, ko te ritenga o te ao Pākehā, he rite ki ngā whenua katoa. He aha te rerekētanga o Aotearoa me Ahitereiria? Ko tā Ahitereiria, he whetu anō kei tō rātou kara. Ko te rerekētanga, ko tātou te iwi Māori. This evening, nō reira tēnā koutou. Hei tā te Heamana o Toi Aotearoa, me rahi ake te Tāhua Pūtea kia taea e rātou te tautoko i ngā ringatoi Māori o te kāinga ki te tae mai ki ēnei kaupapa pēnei i Hawaii. Ko tērā te wawata ki te, hei, homai he, he pūtea noa mā tātou, ahakoa te pakupaku noa iho, te ti, ā, kei te hiahia tonu mātou, ā, ki te whakanui atu rā ngā mahi katoa ahakoa tēnei tau, E waru tekau ma rima nga tangata kei te Haramai. Ko taku wawata, pehea tatou e nui rawa atu i kotahi rau rima tekau ma tangata, ae ae, te, hei tauira mo tatou, hei manga mo tatou Aotearoa. I runga ano i nga, nga kaupapa o nga ringatoi Maori me nga ringatoi o te Moana-nui-a-Kiwa, he nui nga mahi ka mahia nei e matou mo te aroha. I te mea, ko a matou whanau tera, ko a matou iwi tera, ko a matou. Tangata tērā, ā, e whai atu ana i ngā tūmomo kaupapa o ēnei wiki kua taha ake nei, Toitū te mana, toitū te tangata, toitū te whenua.
Ko te whakaatu i te ahurea o tēnā iwi, o tēnā iwi me ā rātou kōrero, hītori ki te Moana-nui-ā-Kiwa, Tētahi hua nui o te ahurei nei, kanikani mai, waiata mai rānei. He kaput, he kaupapa hālo te mahi. Koe anō. Taku mōhio i tēnei kāwanatanga, ka kite i ngā hua o te mahi nei. He pai te kaupapa, ka hua mai he hua ki a au, ngāwari noa iho. Te tautoko mai a te Kāwanatanga i ēnei kaupapa. I agree, couldn't agree more heartily. Culture is at the forefront of everything we do and the sooner the governments understand that and support that, the stronger all of our nations and all of our people would be. We've got mouths that can span across the oceans. Kei te rongo ngā ringa toi Māori i te nui o te aroha ki Hawaii. Engari, ki tēnei ringatoi Māori kua tae te wā kia aro mai ngā kāwanatanga ki te tautoko me te whakatairanga i ōna anō ahurea tūturu. Kei te kite i roto i aua kaupapa, kei te mahi ngā ringatoi i konei mō te kaupapa. Ehara mō te pūtea, engari, mehemea i reira ngā āwhina ki a mātou, ki ō mātou whānau, ka pēhea nei te mīharo rawa atu i te mea ka mōhio mātou. Kua tiakina i te whānau, kua tiakina i te kāinga, nō reira i runga i tērā ina ka noho ngātahi a Toi Aotearoa me ērā pūtea tautoko ka tino kite te painga e riporipo atu ana ki te ao katoa. Tuarua, ako tō mana motuhake. Ko tēnei te whawhai o te Kanaka Māori me ō rātou tino rangatiratanga. Anei pērā ki a mātou. Ā, kua tae mai a Te Puhiariki, kei te hara mai tonu a Te Makawariki, he rawe te parera o te mana o te Kīngitanga, o Kīngi Tūheitia me tōna mana motuhaketanga o tātou tō te iwi Māori. Ā, ka tika, Toitū te te rīti hei tauira mō ngā iwi taketake o te ao. Ā, kei te whawhai tonu mātou, ā, kei te whawhai tonu tātou. arā, mō Te Moananui-a-Kiwa, mō tō tātou tuakiritanga, mō tō tātou reo, mō tō tātou tikanga o Te Moananui-a-Kiwa. I te mutunga mai o te pō ka kaha ake ngā hononga i waenganui i ngā whare ariki o te iwi Māori me te Kanaka Māori, ka mutu ko tētahi hua nui ko te whakapakari i te whanaungatanga o ngā iwi kaitiaki o Te Moananui-a-Kiwa Kira Williams atu i Hawaii ma au kaha.
Ko te reo te take.